Wendy say show ni n tiɛha eh, aya maa ni doya shɛm bee bin karim eh, satarili bee paragraf maa titi shɛm nyɛla Wendy say show ni ka m ma so mini m ba nima eh, n tiɛha ni ka bi tɔɣisi n ku nyɛ kurugu dihi nimaani ka daa ta viɛnyɛlinga ka n kana kpɛ ŋɔ n ti analyse li taaya a ni tiɛha laa binyɛra ŋɔ maa eh, disclaimer eh, n bi kamina ni n ti saɣam shɛba content because bi di wahala pam ti create content maa ka di niŋ successful maa so I'm not against their content n ku bɔhim ni n yɛla yaa eh, yɛn ŋɔ maa mini laa binyɛra niŋdi pam ka ŋɔ n nyɛ di first time eh, this is just a content ka bi create like kama actors ni chaŋ location n ti ŋmaa film maa kama a yi ku nya acting movie ni ka bi yɛli ni bi bɔrila paɣa ka a nya ka o niŋdi action shɛŋa maa lala ka bi stage scene ŋɔ maa bi stage li mi ka yɛli ni kaman ka act li ka di binshaɣu kam nyɛmi kaman unaware ka zaŋ camera maa ka di ŋmanila bi bi mi la di yɛla ka ban act bi binshaɣu kam so a yi doli story maa kana. A ni nya kaman after last scene maa ka bɛ showiri o ni ye neen shɛli ŋɔ din yɛn wuhira bee din yɛn tahi nangbani kpeeni na ni lala ku tooi niŋ ka bɛ dolli chaŋ to an extent ka di ŋmanila kaman n ŋɔ bini di ni niŋ ka camera dii doli o biɛɣu kam ka ti nya scene shɛli video shɛli yina ka o mini o boy friend mali taba ka video shɛli yina ka ti nya o ni chana ka bihi yɛli n nya gal so ŋun niŋ maa so n ku yɛli a mi yɛri di tab zooya di ku nyɛla content ka guys yaa creatira di nyɛla eh, like prank n nyɛli ni yɛn bolli shɛm bet ka nyɛ content ka di niŋ very sensitive bi yɛn create li mi din yɛn chɛ ka yi nim ma maŋ hankali bi deeri li so din chɛ ka bi create li crowd gba maa ni maa ka ŋɔ nyɛ di first shɛli n daa yina n tiba laa kilo maa kamani bɛ gba ni tooi niŋ li so kamara maa bɛ zaa ŋme di yɛla and Naawuni ku tooi dahim paɣisaribila ka a chaŋ show ni ka dabba ata bee dabba ayi zaa ban ti tooi dii nyaŋ crowd maa ni n-niŋdi a ka deeri taba so a yi zaŋ a hankali yuli ŋɔ maa ni gba a ni nya kamani acting be di ni maybe di di kuli nyɛla o mini laa do yini so ŋun tɔɣisi ni bɛ niŋ a bee bɛ ku tooi niŋdi ka deeri taba bɛ ni feeli shɛli m-bala. Di tatabiti shɛŋa ni yɛri maa di shɛŋa videos n bɔŋɔ tira nyɛ shɛli ka n ma so mini eh, guy shɛba ka bɛ gba create content ka bɛ laɣim ba su jinjam yiŋga ni ka bɛ zaŋli kpe daani ka shɛba doli ba ŋmahira ka di ŋmanila bɛ bi mi la di yɛla that was just a way of getting more fans so a yi yuli girl maa pages mini bini postiri di pages zuɣu. po eh sorry page shɛŋa zuɣu eh, a nyɛ kaman the following zumi do zuɣusaa ni o maŋmaŋ pages kaman ŋɔ bin ni di yɛn niŋdi di bi tu ni di reflectiri o ni mi shɛba pages zuɣu hali to an extent ka o gba upload li o page zuɣu ka ka ti yɛn ni o yɛn explain mi so it's just a content eh, to disclaimer maybe Din yɛn saɣim o bukaata shɛli polo ni nyɛ ŋun tɛhiri ni laa bi niŋ ya ka ti nya o ni a yuli o nini shɛli. O ni bɔri ni a bilivi shɛm m-bala ŋɔ na. O bɔrimi ni a bilivi ni yes. Bɛ bɔri o la show maa ni just dini niŋ sensitive ti ninsalinima ka bɛ ni tooi tooi attention. So dini n-chɛ ka o zaŋ li n-doli lala side maa. Abdulbasit kuli chɛli n side of the story ni maybe ti shɛba ni nyɛ movie makers ka mi be stage prank din be shɛm ni all other aspects and disclaimer n yaa bi kamina ti yaa ni n mimi yaɣi domi jaaji daadama ni lahi kpɛri yɛla ni like aspect n bala ni mali di idea shɛli ka n analyse li taa di yi pa shɛli n nyɛ ŋun nyɛli ka di yɛn muɣisi a pam bee ka di yɛn niŋ sensitive taa no di ku nyɛla content ka o try ni o zu niriba hankali